duh i le tu zingah pathian bia van i hrawm ṭi dingah le pathian bia van i ruah ṭi dingah ka duhmi cu tunai ah khan nika muna chairman pa nih khan van chim cang i tunai ah ka pa nih cauk a van ṭialmi te kha nika muna hin Khrihfa upa maw kamun ah carel a zuammi tete hna nan um sual a si ahcun von i lak te u ti zong kha hi kamun ah hin ka van ka van i kenmi kha si kan zei kan ti lai Pathian bia a si caah khan te Pathian nih a zangfah i ka pa zong a tua cauk he uk hlanh nga nak Uklei ruk hrawng khi a ṭial ve cang e. kha tikah khin mah te zong kha thazang van van pe ve u law ti zong kha eka hmun ah amah hla phak ti dinnak ca zongah a ṭhat hnem lai ti te kha ka siaherhnak te he ka van ken mi si mah te kha theihthiamnak te he nan ka cohlan ca zongah khan kai lawm tatak timi kha ka mana van sim ka du tu zingah pathian bia i hrawmṭi dingah ka van i thimmi kha khika hmun ah khin media pawl nih an van tar cang i lawmhnak theipar cu thangṭhatnak a si tuni ah kan subject a simi kan cawnmi a simi cu praise and worship kong kha a si caah khan mah he pehtlai in sermon zong kha hika hmun ah hin van luh ka duhnak kha a si ni ni caan ah hin zumtu hna nih kan i lawmhnak bik le zumtu hna i kan kalnak ah thazaang a kan petu ding taktak a simi kanmah i pumpak ah zumtu kan sinak Pathian sunparnak kan langhter khawhnak ding caah kan theipar pakhat a si dingmi pakhat cu thangṭhatnak hi a si ti zong kha i kam huna hin van chim ka duhmi a si cu thiang ka van rel ta lai lamkaltu a ngan pathum ame pariat pakua ciang a tho duak i a diri ai chok cun an sinah cun biakinn chungah khan a lut i ai chok i a per a choi i pathian kha a thangṭhat mizapi nih khan aa chok i pathian a thangṭhat kha an hmuh cun amah cu kut ka daw i a ṭhu tawnmi awlok awkhlawhpa kha awkhlawhpa a si kha an hngalh tikah a cungah a tlungmi kongah khan an khuaruah a har i an lung zong a ar dih. Kan relmi Baibal Pathiang Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Siah cun sikhat te thlacamnak ka van ngei lai. Hallelujah cungnung bikam Pathian hmasa bika na min chia thangṭha ko seh. Tu zanglei caan ah hika hmun ah hin na fapa nih na bia a thar in dirpi ṭhan dingah kai tim. Thiang Thlarau nangmah kan sawm, ka hmurka, ka lei ka dang, ralṭhatnak chim khawhnak a ka petu nangmah na si laimi cungah na min chia thong ṭha ko sih Jesuh Khrih min bochan in na sinah lawmhnak he thla kan cam kan Pathian amen hika hmun ah hin lamkaltu a ngan pathum chungah kan hmuhmi cu aho kong dah si ti siah cun mizeng pa kong a si Toinak kan chim si ahcun mizeng pa cu nikhat cu annih cu kut ka dawh timi hmun ah khan a hlan ah minthang taktak mi mipi an tamnak bik mipi nih an tlennak bik ai dawh taktak timi min pakhat a simi kut ka dawh ah khan innchungkhar nih va chiah tawn a si amah cu a chuahka te bak in mizeng pakhat a si John ni khat cu Johan le Peter kha thlacamnak inn ah an va kal tikah thlacamnak zalei sang thlacam caan ah khan Johan le Peter nih khika hmun ah an va phak tikah amah nih cun a Johan le Peter kha a hmuh hna tikah ruahchannak nganpi he zei maw zei maw a kan pek chual a kan pe hnga maw tiin hnabeisai ngai in a hei zoh hna tikah Johan le Peter nih zeihmanh kan ngei lo an ti i kan ngeihmi pakhat cu zeidah a um tiah cun Jesuh min in tho law kal tiah an ti ti kha kan hmuh cu lawng si loin maupa cu a zaw i a zawtnak in a van dam nih a feng deuh hna a van ṭhang deuh tikah annih nih a tuah hmasami cu biakinn chungah khan a kal i biakinn chungah khan a lut i Johan le Peter hna he khan Bawipa kha a thangṭhat ti kha kan hmuh Cu tikah amah i a mumi vialte hna nih cun, E Asia, mah pa hi a hlan ah innka hram ah a kan hal tawnmi pa kha a si lo maw? Zei ruangah dah Bawipa a thangṭhat ko? tiah an ti i mipi kha an khuaruah har tuk ti zong kha hika hmun ah hin aa toifiannak in Baibal kha kan van hmuh khawhmi a si. I cucaah cun hika hmun ah hin van chim ka duhmi le van lak ka duh ngaimi pakhat cu Mipa hi annih cu a rak zaw a chuahka in dam lomi a rak si. Cu tikah cu a chungkhar hna nih biakinn ei kut ka daw timi hmun ah khan an va kalpi. A min ah cun kut ka daw a si natein annih cu ai dawhnak a ruamra ngaihnak kha mipi nih an va fuh natein cu kut ka daw ahcun damnak a um lo. ni ni caan ah hi minung cheukhat tampi cu biakinn ṭha asiloah a min a ṭhami biakinn a min a ṭhami hall pakhatkhat ah kan um i kan minpi nih ruamra a ngei ngai na tein a chungah Pathian ṭhawnnak a um lo tikah cun mipi damnak a um hlei lo. kan fru theo ton zia khi ka mun ah khin ka thlarau a dam hnga maw zia khi ka mun ah hin keimah zong ka dam deuh hnga maw ka thlarau lawmnak a mu deuh hnga maw tia kan rua i ka vawlei lei nih kan mit in kan hmuh mi kan zo i a building a tha annih cu khi ka mun ah khin an thilria tha an man mi se thilria tha tia vawlei lei zohnak in ai dawhmi kan fuh tawn na tiin kan thlarau damnak a um tawn lo Zeiruangah a chungah rianṭuantu thlarau ṭhawnnak a um lo tikah cun kan damnak taktak a rak si lo. Sihmanhsehlaw nihin ni caan ah khi kan herhmi taktak cu zeidah a si ti si ahcun a chung i ṭhawnnak tu kha a si. Bawipa min thiang thangṭha ko seh. Hika hmun Khrihfabu hna zong biakinn ṭha kan ngeihmi kha i uar tuk hlah u sih. Biakinn ṭha kan ngeimi ah i porhlaw hna hlah usih. Biakinn ṭha, mino ṭha kan ngeimi ah khan i porhlaw tlei si loin a kan petu Pathian sin tu ah khan lawmhnak bia tu chim hna usih law a chung tu ah hin Thiang Thlarau tampi a cawlcanghnak ding ca tu ah khin thlacam ko hna usih. Hallelujah! Cuti a chung ah Pathian ṭhawnnak huham a cawlcang a si sia ahcun a rawk rami vialte hna nih damnak an hmu lai. Cucu nihin ni caan ah Khrihfabu ti cu kan herhmi cu si. Caan tampi cu Khrihfabu ah kan ra natein ruahchannak nganpi he Khrihfabu ah hin ka ngaihchiatnak vialte hi a tlau hnga maw? Ka zawtnak hna a dam hnga maw? tiah hnabei sei ngai in kan van ra i kan kirlei ah phunzai lak in kan khat. ah mi cheukhat cu ah kai pum lai lo kai pum mah hin ka thlarau an zaw deuh deuh a timi zong khi kan um a chairman pa nih thong a van thanh hna ahcun a mit hmai zong zoh ka duh lo eh pastor nih thawngṭha a van chim ahcun ka zoh zuam lo eh ti phunzainak he inn lei ah a ṭinmi tampi khi kan hmuh khawh kan si Zumtu tampi cu biakinn i kan ṭin tikah hin thiang thlarau rianṭuannak hika hmun ah um lo tikah kan ṭin pah in khin ah Bawipa ka cung i a ṭhatnak Bawipa Pathian ṭhatnak tu zingka i thawngṭha chimtu pa cu a sermon a ṭhat ning cu nang tah thazaang na la ve maw ti kha pakhat le pakhat motor cungah i ruah si loin kan kai le caka te ah a sermon sau ning cu a sau ning cu Nang zong na ti ve maw? Ah, a sermon cu sau taktak mi, a eng taktak mi, a sim taktak. Mah zat Pathian bia chim cu tiin a chiatnak lei kam deuh in khan inn ah a tinmi zumtu tampi kan um. Sihmanhsehlaw ni ni caan ah thazang pek kan duh hna. Khrihfabu chungah ai dawhnak le rumra a ngeihnak ingpi kha si loin a chungah Thiang Thlarau nih rian a ṭuan si si ahcun a rami vialte hna nih lawmhnak he an kir ko lai. Bawipa min thiang thangṭha ko sih. Nihin ni caan ah hin Johan le Peter sinah a va phak tikah Johan le Peter sinah ai ruahchanmi cu sui ka hmu hnga maw, ngun ka hmu hnga maw ti kha mizengpa nih ai ruahchanmi cu a si. Mi nih caan ah hin zumtu tampi cu kan herh taktakmi hi zeidah a si ti kha kan nganh tawn. Annih mah mipa nih hin kei ka herh taktakmi hi sui le ngun a si rua tiah ruahchannak a ngei. Zei ruangah? A herhmi aa hngal lo caah a si. sui ka ngei hnga maw ngun ka ngei hnga maw tiah ai ruahchan i sihmanhsehlaw Johan le Peter nih an timi cu kannih cu sui le ngun kan ngei lo tiah an ti zaangfak ngaingai an si ni ni caan ah hi sui le ngun pakhat man fangkhat man kan ngei lo sihmanhsehlaw kan ngeimi cu pakhat te lawng a um Cucu zeidah a si? Nazareth khuami Jesuh min in tho law kal tiah an ti i mah pa cu a tho dawk i a kal i Bawipa min chia thangṭha ko sih. Halleluijah! Nihin ni can ah hin nangmah le keimah nih cun mawṭaw ṭha ka herh rua tiah kan ruah. Bawipa thluachuah khi mawṭaw ṭha lawnglawng ah kan ruah, inn ṭha lawnglawng ah kan ruah. Caan tampi cu Bawipa nih dam man a kan pekmi te khi kan nganh sual tawn. Pathian i a ṭhatnak ruah hi aw a nganpi khi van ruat hlah maw zingka na van thawh la cang ka ten na thaw na chuah khomi zong hi Pathian thluachuah a si Bawipa min siang thangṭha ko seh biakinn na rat i na kut na bengh kho hi Bawipa thluachuah a si mah i dam man zeihmanh hal lo tiin a kan petu a lak tein a kan coter tu kan Pathian thangṭhat khi kan ning a za ding hrimhrim a si lo Bawipa min thiang thangṭha ko seh. Kannih nih cu Bawipa thluachuah i sui le ngun lawngah kan ruah. Inn ṭha lo ṭha kan pek lawngah Bawipa a ṭha kan ti. Kan fanu le kan fapa degree an ngeih lawngah Bawipa a ṭha kan ti. Asiloah kan business a awng min deuh lawngah Bawipa a ṭha kan ti i a dang Bawipa ṭhatnak kan ruat kho tawn lo. Nomi zumtu le dau na kai hi lai tlang ah van ra mi a thar deuh mi ka van si tikah hin ka ti tawn mi cu van zo lo na ka dan na ka dan sia nak man kha van zo lo a hmai na khap kho lo mi na ko lai tlang ah ka dan dan ding mana pakhat man a ngei lo mi a tlek mi a to lei in a kam chang mi ti hna da ko christmas kan dok man nak cu Nupi kan ṭhit tikah lai khawt hmanh kan ngei kho lo i lai khawt hmanh mi innpa sinah kan va kal i a rum deuhmi hna sinah lai khawt te ka hlan ta law nupi ṭhitnak ding caah ee tiin nupi a ṭhimi hna zong tampi kan rak um cu. Cu lio ah nihin ni caan ah nangmah le keimah cu lai khawt hmanh ah a nak he a sen he a ṭial he zei he zei he tling tein kan ihnak khaan ah special in kan siah dih cang khah. Zeitluk in dah Bawipa a ṭhat! Na kedan van na zoh tikah a huami he, a nakmi he, a sanmi he phunphun in tling tein ready tein a um cang. Laitlang i kan rak um lio ahcun zeihmanh kedan dan ding zongah lungre a theimi angki khawt zun khat ti hrut ding zongah lungre a theimi a ho sinah dah ka hlan lai a ho sinah dah ka lak lai tia lungre thei in a ummi kha dako bawipa nih a kan cawisan i atu ni ah hika hmun ah kan rak phak i a thluachuahnak ah bawipa na lawm kho ti tak maw mi cheukhat cu pathian nih amah sinah um kha amah sinah lawmnak bia chim kha kan daithlang tawn i a thluachuahnak ah kan buai sual Nihin ni caan ah Bawipa nih thluachuahnak a kan pek. A kan pekmi thluachuah vialte khi Bawipa kan philhnak ca tu ah si loin Bawipa kan thangṭhatnak ca tu ah sang ko seh. Hallelujah. Nihin ni caan ah Bawipa kan thangṭhatnak ca tu ah si si ahcun lailei ah ummi hna nih Bawipa an thangṭhatmi hna nak i kannih nih cun a hlei in Bawipa a thangṭhat deuh dun tu kan si. Laimio mi hna nih nikhat te thla an cam si ahcun kan ni cu Bawipa sinah nini tal cu lawmhnak bia a chim dingmi kan si. Zei ruangah Pathian nih a kan pekmi thluachuahnak hi a hlei in ko hika hmun ah hin cah tam khun. Lai lei in a comi thluachuahnak i hika hmun ah na comi thluachuahnak cu a let phum min dakaw a tam deuh cu. Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Cucaah cu ni ni caan ah rami vialte hna zong nih Pathian i a ṭhatnak kha Pathian nih a kan pek lai dingmi khi sui le ngun lawng in i ruah si loin Bawipa nih damnak a kan pekmi zong kha ruah chih hna usih law amah sinah lawmhnak bia chim zia thiam ko hna usih. Mipa nih cun sui le ngun ai ruahchan, mipa nih cun sui maw a kan pek lai, ngun maw a kan pek lai tiah ai ruahchan ko natein Peter nih a herhmi hi sui ngun si lo, a herhmi hi tangka si lo, a herh taktakmi cu damnak a si ti kha Peter nih a van theih caah Nazareth khuami Jesuh min in tho law kal tiah an vun ti i mipa cu a tho lawk i kal deuhdeuh ko. Bawipa min thiang thang ṭha ko sih. Sihmanhsehlaw mah mipa hi uaram tu, uaram tu, Pathian sinin ai ruahchan lomi, Pathian sinin ai ruahchan ngam lomi pakhat a van co tikah damnak a hmuh tikah aho sin hmanh ah a kal hmasa lo. A kal hmasatnak cu Bawipa thangṭhatnak a ring si. Hallelujah! A cunglei ah lawmnak in a khat i a cunglei ah Bawipa ṭhatnak lawng tiin a khatmi pa i a nunnak cu a theipar ah langhnak cu Bawipa thangṭhatnak khi a si. Mee ni caan ah hin dawtmi zumtu hna kan sungah a ummi hi zeidah a si ti khi rak biapi taktak cu na chungah bawipa ṭhatnak in a khah a si ahcun bawipa sinah lawmh loin um kho lai lo amah thangṭhat loin um kho lai lo cucu ni ni caan ah bawipa thangṭhattu hna i an theipar cu a si bawipa a lawmtu hna i an theipar cu a si Sihmanhsehlaw nang Bawipa na va lawmh taktak ve lo si si ahcun cucu sual phawt awk zong na ṭha hlei lo. Zanzan ah kan zoh cio lai tiah zumhnak ka ngei i Joshua van nih kan mah kan laimi a simi kan i uar taktakmi Joshua van nih teinak a van kan hmuhpiak. kei zong ka zoh ve chawam le kan nu nih coffee van ka phiu van kan phiu piak tu na fa he ka lak lo tuk a van ka ti ba ahcun ka du bak lo va phiu kau nangmah tein va kal lo va tua ka ti kan nu nih ah a va ti van zai pa vun khen coffee te van tua le ka chim du mi chu ah kan nu kha hi Joshua van ka van zo liu a si a eti pakhat in van ka tlen ve la ka van ding pa ve tua lai he he zo suah man ka van zoh tua lai kan van ti e ka man zo chu rua lo padak bak in khan zo suah bak nih khan a van tai ko a van tai tika chu ama tha sang pe tu pakhat ka van si tika kai lom ta tak a van tai le cangka bak in khan wow kau i eheu a tai cang ka van ti ba khan kan nu zong a lap di ya a ti ya kai lawmnak kha lenglei bakan a van lang cang ka thup kho ti lo kai lawm tuk a van tai le cangka bak khan kai lawm tuk i ka thup kho ti lo kai lawmnak cu lenglei in a van lang nihin ni caan ah bawipa i a ṭhatnak kha na nun ni na van tem taktak a si si ahcun nai lawmnak kha na thup kho lai lo nai lawmnak kha na thup kho bak lai lo a kei cik lai lawm tuk ko e tia na ti lai na vel hei se a kei ka ca bawipa ṭha tuk e na van ti ko lai na tin nai lawmnak cu mi nih an hmu kho lo tikah cun na vel hei in um sum maw Laimi cu vel hlei kan thiam tuk cu. Nu le hna chinchin cu vel hlei in chim lawnglawng ah hin nan i ziak le nang ki ai dawh lo zong an ai dawh tuk e ti ahcun ai dawh ngaimi khi kan i ruah cu. Nu le hna hi cu tam deuh cu kan nupi le zong an si ah atu zing hi cu nai dawh tuk e na angki hi nai rem tuk e ban ti hrawng ah hin cun ai an mithmai zong hi ai dawh khun an mithmai zong hi a ṭha khun sihmanhsehlaw atu zingin angki cu nai tlak lo taktak nai rem lo taktak na thau a si na pongsan zong um lo tiah van ti ah hin cun an lung a dong dih cang an i daw lo zongah na vel hlei te nan i daw tuk e van ti ah khan chuan eh cha lomnak in an khat ko e ka chim duhmi cu zeidah si ti si ah cun nihin ni caan ah bawipa thangthattu hna cu fial chih zong khi a si lem lo Fial ruangah Bawipa a thangthatmi na si si ahcun by law, by law in a kalmi na si lai. Sihmanhsehlaw by grace Pathian vel ngeihnak cu fial chihmi a si lo, chunglei in a rami theipartu si. Hallelujah! Pathian nih a thatnak, Pathian nih a vel ngeihnak kha na chungah van um deuhdeuh tikah khan Bawipa thatnak na ruah deuhdeuh, nai lawm deuhdeuh, nai lawmhnak cu thangthatnak in a theipar ah a lang. Johan a ngan pakhat a men lei ruk ahcun Pathian nih a vel ngeihnak a liam in a liam i a vel ngeihnak thawng in khan ni ni caan ah a liam in a liam i a vel ngeihnak thawng cun kannih cu lunglawmmi kan va sining khat si cu nang ta nihin ni caan ah Pathian vel ngeihnak cu na nun ah a khat taktak maw a khat taktak maw tahchunhnak ah uh, A khat lo. Sihmanhsehlaw mah yitan bu hi aa khat tein kan van rawn i kan van khahter si si ahcun hi yitan bu chung i a ummi a chuakmi cu zeidah a si ti a chuak. Cucaah ni ni caan ah na pum zongah, na nunnak zongah lawmhnak taktak Bawipa sinin na hmuh taktak ding a si si ahcun cu i na theipar in a chuak dingmi cu Bawipa thangṭhat khe a si automatic a chuak lai chairman pa nih Bawipa thangṭhat tiah an ti lawng a si lo pastor nih Bawipa thangṭhat tiah an ti thawng in si lai lo praise and worship nih Bawipa thangṭhat tiah an ti thawng in si lai lo na chunglei in a ra dingmi thangṭhatnak tu kha a si Bawipa nih thluachuahnak in pekpiak ko sih. Hallelujah! Cucaah hika hmun ah hi Salm caṭialtu pa nih Salm za le pathum, pakhat pahnih pathum chungah a chimmi cu, Maw ka nunnak Bawipa cu thangṭhat tuah, ka sining vialte ah min thiang cu thangṭhat tuah u. Maw ka nunnak Bawipa cu thangṭhat law, zeitluk in dah zaangfahnak a ngeih kha philh hlah. ka sualnak vialte a ka ngaihciam i ka zawtnak vialte a ka damter thlan chung in a ka khammi dawtnak le zangfahnak he thluachuahnak a ka pek a ti nihin ni caan ah nangmah zong ta maw ka nunnak bawipa cu thangṭhat tuah na ti kho maw Nihin ni caan ah hin mah mizaw pa hi ai lawmhnak le a damnak taktak si. A damnak in ai lawmhnak i a theipa cu thangṭhat a si bantukin David nih ai fian tukmi cu zeitindah a ti ti si ahcun midang sinah a sawm a si lo, midang sinah a au hna i thangṭhat u tiah a ti si loin amah le mah thawngṭha ai chim. David hi ka uar ngaimi cu mi sawh in si loin amah ai sawm hmasami nun hi ka uar ngai. amah tlinlonak aa zoh hmasa mi tlinlonak kha a tah hmasa lo amah tlinlonak aa zoh hmasa tu a van khal mi pa David nih cun a van zoh tikah eh Israel mi bawipa thangṭhat u ti hmasa lo in maw kan umnak bawipa cu thangṭhat tuah law ti ka sining vialte ka kut ka ke ka zeizong vialte ka sining vialte a min thiang cu thangṭhat tuah law ti ni ni chan ah nangmah zong biakinn na rat tikah khan nangmah le nangmah kha thong ṭhai chim hasa ve maw ka nunnak maw ka kut ka sining vialte an sertu bawipa an damtertu bawipa thlan sungin an khuamtu bawipa khi thangṭhat tuah law tiah van i ti ve hmanh bawipa min thiang thangṭha ko seh hallelujah ni ni chan ah e ziah an ni nu alam e an ni nu thangṭhat e tiah mi a zotu si loin nangmah kha thongṭha i chim Zia kei ka nunnak Zia ka kut nan na kut na bengh kho lo Bawipa nih dam nak an pek hi Zia ka ke Bawipa na thangthat kho lo Bawipa nih dam nak an pek hi tia nangmah le nangmah thangtha ai chimtu si dingah Bawipa nih thluan an pe ko seh Hallelujah Hallelujah caan tampi cu kanmah le kanmah thawngtha chim kan i philh tawn a herh lo rua tiah kan ruah natein a herhmi si Zeiruangah na taksa cu zeitik hmanh ah Pathian he sanchinphet in rianṭuan a duh lengmangmi a si. Kan pumsa cu thlacam a zuam lo. Bawipa thangṭhat zong a zuam lo, Pathian biakinn kal zong a zuam lo, sihmanhsehlaw kan thlarau cu a zuam. Sihmanhsehlaw cucaah cun kan thlarau tu in khan kan pumsa cu hrem a hau i thazaang pek a haumi khi a si. Cucaah na pumsa kha nangmah bak nih khan thazang na pek a hau. Zia ka kut bawipa na thangṭhat kho lo. Zia ka aw bawipa na thangṭhat kho lo. Zia ka ke bawipa na thangṭhat kho lo. Bawipa nih damnak an pe lo maw tiah nangmah le nangmah kha ziahpi zing ah van i ti ve law. Bawipa tu nih sunparnak co hram ko seh. Psalm, za le, eh, Psalm sawmthum le pali pariat chungah cun Bawipa hi zeitluk in dah a ṭhat ti kha nanmah tein va kawl cio u law ti. Dawtmi zumtu hna, nangmah tein Bawipa i a ṭhatnak kha va rel hmanh. Va rel hmanh. Na innchungkhar caah Bawipa i ṭhatnak, na nupi ca i Bawipa i ṭhatnak, na fapa ca i Bawipa i ṭhatnak, na business ca in na rian ca i Bawipa a ṭhatnak vialte kha nangmah te bak in na temh lai ti khi a si. Mah tein a tepmi hna nunnak ahcun aho fial chom khi a si ti lo eh. Bomi zumtu hna, nangmah tein Pathian ṭhatnak hi na tep taktak maw? Nangmah te bakin Bawipa i a ṭhatnak le a lianngannak hi na tep taktak maw? Nangmah tein van ruat ve hmanh. Zeitluk in dah Bawipa ka cungah a ṭhat. Zeitluk in dah Bawipa ka cungah hin a lianngan, zeitluk in dah Bawipa ka cungah hin a lianngannak hi a um ti khi nangmah tein khan i ruat law David nih cun a kan ti. Dawtmi hna, nihin ni caan ah u le nau vialte hna, adang adang a leipi in ruahnak ding um lo. Pathian i a vel le a lianngannak hi tam deuh in ruat hna u sih law zeitluk in dah Bawipa a ṭhatnak hi nai fiang chinchin ko lai. Bawipa min thiang thang ṭha ko seh. sual lakin a khatmi kan kut sual lakin a khatmi ruahnak sual lakin a khatmi kan lungput ni khat te mana ding a fel kho lomi kan lungput ni ko bawipa ni a kan vel ngaihnak le bawipa i zangfahnak thawng tu ni tiangah bawipa kan thangthat khoi si cu hallelujah pathian ni a vel ti kha van ruat ko hmanh na zawtnak vialte kan chiatsernak vialte chiatsernak vialte ni ni caan ah kan zawtnak vialte a lak dih i a lak dih a lak dih i sualnak a ngei lomi amah bak kha mithiang a simi pa Pathian fapa sualnak zeihmanh a ngei lomi pa kha dakaw nangmah le keimah i kan sualnak vialte kha a lak dih i vailamtahnak cungah a phorh vailamtahnak cungah a phor i an sualnak Pilate nih a kawl an hmu lo Rom ralkap hna nih he chaptiah an soi an soisel a phunphun i lente celhnak ah an hman nangmah le keimah ruangah ningzahnak put tampi a ing nangmah le keimah caah sui le sui kan i sin khawh hna rih caah hling lu chin ai sin i amah cu vailam tahnak aa phurh bu te na kai Jesuh Khrih nih a donghnak ah a thi lai ti a chimmi bia pakhat cu Johan leikua sawmthum chungah Zeizong vialte nangmah le keimah i kan sualnak, nangmah le keimah i kan lungchin i ruah sualmi vialte, na ke tuah sualmi vialte cu a cungah ai khinh dih i a chimmi cu kai lim cang, ai lim cang. Bawi mi zumtu hna nih ni caan ah van chim ka duhmi a si. nangmah ṭhat ruangah a si lo nangmah i na fim ruangah a si lo nangmah i na ṭhawn ruangah a si lo nangmah i na tlin ruangah a si lo bawipa pathian i a vel ngaihnak thong lawng in nangmah khal mi luat na si nangmah pathian he vel ngaihnak thong lawng in a dammi na si nangmah pathian he pathian he vel ngaihnak thong lawng lawng in a luatmi na si ti kha ruat law bawipa thangṭhat lo in um kho hrimhrim lai lo Bawipa min thiang thangṭha ko seh. Cucaah kan sualnak vialte cu a lak dih i kan siasernak vialte, kan harsatnak vialte, kan lungretheihnak vialte lak dih i aa lim cang tiah Kalvari tlang i a chimnak thawngṭha cu Pathian nih a velngeihnak thawngṭha a si. Ni ni caan ah cui a vel ngeihnak thawngṭha a pemhtu hna le cui a vel ngeihnak thawngṭha an nun i a pemhtu hna i an theipar cu lunglawmhnak in a khat i cui lunglawmhnak i theipar cu kutke in Bawipa thangṭhatnak kha a si. Bawipa min thiang thangṭha ko seh. Cucaah nangmah le nangmah van i hal law Bawipa ka thangṭhat kho maw? Bawipa hi lawmh awk a tlakmi a si maw? Thangṭhat awk a tlakmi a si maw? kei cu bawipa ka thangṭhat hi kai lawmhnak ngan bik a si zeidang zeidang a si lo bawipa thangṭhat i bawipa thangṭhat i kan khen a chuah le bawipa thangṭhat i kan lung zei kan ti lai harsatnak kan re a theih le kan thlelipi chuahmi vialte khi allak a si lai lo i vanram ah kan suiluchintu a si te lai ti khi kei cu ka fian chinchin caah Bawipa thangṭhat i kan rian ngan bik a si ko ti kha hika hmun ah von chim ka duhmi a si. Pathian tu nih kan dihlak caah thluachuahnak kan pekpiak hram ko seh.